Hello. Hello.
Jien Desiree Falzon. U jiena Victor Falzon. U aħna għallima fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett tal-lum? Is-suġġett tal-lum huwa ħabitati. Postijiet għan-natura. Postijiet għan-natura. Intom li qed issegwuna, naħseb issa drajtu jew forsi għal min hu ġdid, dan huwa din hija xandira diretta, intom ma tistgħux tkellmuna imma aħna inkunu nafu ir-responses tagħkom minħabba li għandkom Q&A. Fuq in-naħa tal-lemin għandkom buttuna Suppost fetħithilkom diġà, jekk ma fetħitx fittxu icon bi question mark Q and A. Intom tistgħu tiġifieri jekk tridu biex tikkomunikaw magħna tużaw dik il-Q and A. Da mhux bil-screen li juri wiċċna għax qegħdin mijiet fuq dan il-programm. Is-sistema ta' din taħdem bil-mistoqsijiet jew bil-kummenti tagħkom għandkom il-Q and A. Tkunu tistgħu tibagħtu il-kummenti tagħkom jew issaqsu xi affarijiet jew twiġibiet għall-affarijiet li jkollna waqt il-programm. U twiġibiet tarawhom once li aħna nippubblikawhom dak ngħidulu publish, jiġifieri mbagħad taraw il-kummenti dak li tkunu ktibtu intom. Jiġifieri titħawdux jekk ma tarawx dak li tiktbu mill-ewwel. Dan mhux chat bħalma tas-soltu li jkollkom fuq l-internet. Mela, did-darba wiġibna għall-mistoqsijiet kollha waqt il-programm li għadda. Il-programmijiet, il-mistoqsijiet li saqsejtu matul il-programm tal-ġimgħa l-oħra lħaqna wiġibnihom kollha waqt il-programm stess, jiġifieri għal dil-ġimgħa m'għandniex tweġibiet mistoqsijiet minn tagħkom xi nwieġbu u nistgħu nidħlu mill-ewwel għal għal-feature għal-suġġett tal-lum. Mela, sena ilbu l-screen, ħataraw daqxej blank, the live session has paused. Sa kem namlu għadin. Sa kem naraw kollox, iva. Suppost kollox sew. Hawnhekk. Diki. Okay.
All right.
Eħe, għallu xie nistaċiċi. Tajjeb, tajjeb, kollox tajjeb. Mela, kif nibdew, kif namlu bħas-soltu, nibdew eh, qabel ma nibdew il-feature propja, nibdew billi nurukom retrat ta' xi ħaġa misterjuża, oġġett misterjuż, dejjem sintendi minn natura, dan huwa ritratt mill-viċin ħafna ta' xi ħaġa li ħadna minn natura, hija ħaġa komuni ħafna tara ta' tidher ta' nkunu qegħdin barra, speċjalment fil-kampanja, però mill-viċin tidher hekk u din hija parti minnha. Tistgħu eh, jekk taħsbu li qed tagħrfu x'inhi, tistgħu tibdew twieġbu u tibatu t-tweġibiet tagħkom fuq il-question and answer Eh, u sintendi, aħna mhux se nġibu l-answers minn issa biex eh, inħallu l-idea ta' mister biex ma nagħtux inkunu tajna l-answers. L-answer mbagħad intuħ fl-aħħar tal-programm naraw x'kien l-oġġett misterjuż. Jekk tridu li naraw min qed jikteb, għandkom eh, mm. tistgħu tħallu anonymous, jiġifieri ma nkunux nafu min qed jikteb il-kumment jew inkella tagħmlu isimkom. Ħanaraw Biex ħin jitlu l-ewwel kummenti intu iktar sekondi. Sissa għadhom ma ah. daħlux tweġibiet, tajt ħawadnihom darba Dina ħawdithom naħseb, iżda daw ġed komuni ħafna ta'. Eh, ma ma nagħtux każhom daw. Ħafna drabi qas nagħtu każu. Mhm. Nara.
Sissa m'għandna xejn. Kultant anka fid-djar tagħna naraw għadin mhux ġewwa ma barra. Ma mhux se nagħtu iktar għajnuna. All right.
Sissa m'għandna xejn. Naħseb ħawadnihom di. Aħżu waħdu. Son pasti għamman. Aħ. Għastin eh, dabbi kolom il-ġam fuq ġew. Il-ġam tal-ejbri kol jizu.
Ok, niġu mela għal-sujġet tal-lum. kif għedna huwa habitati, dak li mlin nisegrom habitats, kelma l-istess kelma, postijiet għan natura. Naħseb kollha smajtu bil-habitati, vera, huwa postijiet fejn issib l-affarijiet ħajjin. Ħafna nies jgħidu fejn issib l-annimali jgħixu, ma kultant ninsew li hemm il-pjanti wkoll. U ħanibdew Din l-istramberija. Naf xinu ma. Dana annimal jider jisu da, pero ħbib dan l-annimal mhux vera jeżisti. Dan kien dan kienet loba li darba għamilna fuq il-magazin tal-Klab Huttaf, tal-Huttafa, tal-membri żgħar tal-Bird Life. Konna tlabna lill-membri biex iħabblu daqsxejn rashom u tajniehom numru ta' postijiet strambi ħafna fejn s-soltu ma ssibx affarijiet ħajjin biex jivvintaw xi annimal li kapaċi jgħix f'dak il f'dak l-ambjent stramb. L-ambjent stramb li konna tlabna kien forn. U l-lawa, niftakara din iva b'daw eh, eh, eh. daw kull ħaġa differenti. U wieħed mill-membri, qed intendi forn mhux soltu għannima ehm, habitat post ambjent li se ssib xi ħaġa ħajja fih. Però xi membri bagħtu xorta ħadu challenge u wieħed minnhom kien batilna dal-annimal bħala stampa vinta. U l-annimal rid ikun annimal li kapaċi li juri u jispjegalna

biex jieklu u jqaxqxu ehm, l-ikel li jkun waqa' minn ġo l-ikel li jkun hemm fil-forn jew kella biex jkun jieħdu xi biċċa mit-torta li qiegħda ssir fil-forn. U malli dak il-kulur allura?
Dak il-kulur għalena dak kulur silver ħalli jirrifletti sħana żejda biex l-annimal ma jinħarax. Qed tifmu ġifieri ehm, titħaddem rasek. u għandhom dak ix-shape ukoll biex dak ix-shape twil u isu romblu hekk biex meta eh, jaraw il-periklu jekk xi ħadd jiftaħ il-forn pereżempju, huma joqogħdu in line, joqogħdu fuq il-virek tal-forn biex inti biex ikunu kamuflaġ, biex inti taħsibhom parti mill-virga tal-forn. Ejja. Kellna diversi affarijiet minnhom daw. Imma sintendi dak annimal li ma jeżistix. Imma kien exercise tajjeb biex ehm, nispjegaw u nifmu nitgħallmu kemm l-annimali l-annimali veru di darba anka l-pjanti ta' veru l-ambjent li jgħixu fih irridu jkunu adattati għalih, irid ikollhom ċertu triks jew forma tagħhom jew fl-imġiba tagħhom biex ikunu kapaċi jgħixu f'dak l-ambjent li jgħixu li jkunu fih. Hawnhekk pereżempju dan huwa annimal li jeżisti vera di darba Malta m'għandniex eh, kif tafu dan huwa l-polar bear u vera. u li jgħix f'ambjent diffiċli ħafna wkoll, mhux fil-forn vera, imma jgħix f'ambjent li biex tgħix tkun kapaċi tgħix fih, trid vera tkun adattat. Ok, u dan huwa le le x'għamilt li hawn x'ħawwat. Ups, ma naħsibx, u dan mhux tajjeb. Da deżert, ma naħsibx li jgħix deżert il-polar bear ħarana. Kisser l-idea ta' habitat. Ħarana raw nirranġaw li. Kaħjar, kaħjar. Dana kif tafu jgħix f'postijiet fejn hemm is-silġ fl-Arktiku x'vera fejn tagħmel ħafna kesħa, fejn ikun hemm l-icebergs u joqgħod jikkaċċja il-foki biex jaqbad. Okay? Id-deżert ukoll huwa ambjent ieħor u huwa habitat ieħor, imma x'jgħix fid-deżert? Dal-ors żgur ma jgħix fih. Hmm? Xi ħaġa, xi ħaġa illi. Tissa forti. Eh, nixfa. Tiflaħa nixfa.
U hawnhekk għandna pjanta li tgħix fid-deżert, dak il-famużi kaktus hux vera, hawn ħafna tipi ta' kaktus differenti, din hija kaktus li ssiba l-Amerika, ok, fid-deżert għax hemmhekk għandhom id-deżert ukoll. Aħna f'Malta la għandna dak l-Arctic ehm, habitat, dak il-habitat fejn jgħix il-polar bear, u laqas ma għandna deżert, ehm, però għandna l-habitati tagħna wkoll. Għalkemm Malta hija gżejra, kif taraw f'din l-istampa, għandna gżejjer Maltin hawnhekk, ma tantx aħna gżejjer kbar, l-biċċa kbira tal-pajjiżi kbar minna sew, però xorta għalkemm Malta hija gżejra għandna l-ħabitati tagħna hawn ħabitati f'Malta wkoll. U hawnhekk ħa naraw ftit ehm, ftit mill-ħabitati ehm, illi insibu Malta u nitkellmu daqsxejn fuqhom u naraw x'jgħix fihom ukoll. L-ikbar habitat li għandna f'Malta, fuq l-art ta' Malta, hija r-raba', l-għelieqi, all right, dak li bl-Ingliż jgħidulu farmland, fejn il-bniedem jagħmel, iħawwel, jiżra' u jrabbi l-annimali għall-konsum tal-bniedem stess. Kif taraw mill-mappa, ir-raba' hija tiksi nofs mhux iktar kważi, ftit iktar minn nofs mill-gżejjer Maltin. Ambjent ieħor li se nagħtu daqqa tajn lejh huwa l-ambjent mibni. Aħna u Malta u ħafna ħafna nies għaċ-ċokon ta' Malta għandna overpopulation kbira u kif taraw il-kwantità ta' bini hija mifruxa sew f'Malta u f'Għawdex. Ambjent ieħor huwa x-xagħri Ix-xagħri huwa art bil-blat, kif se naraw iktar 'il quddiem, ma tantx jidher li għandna ma tantx hu mifrux daqs l-ambjenti ta' qabel, imma jekk nibżgħu għalih nistgħu nsalvaw dak li baqa'. Ambjent ieħor li huwa rari ħafna f'Malta huwa l-bosk, foresti jiġifieri, kif taraw mill-mappa xi erba' postijiet hemm fejn hemm xi daqsxejn medda ta' siġar sew. Ambjent ieħor hija dik li ngħidulha Bil-Malti m'għandniex kelma għaliha, bl-Ingliż jgħidulha wetland. Bil-Malti nistgħu ngħidulha art mistagħdra, art li tkun mifqugħa bl-ilma, art li tkun imxarrba jew għax hemm xi ilma minn xi minn xi nixxigħa nieżla jew inkella għax tkun fi ġnien il-baħar. Kif taraw mill-mappa wkoll għandna ftit, ftit ħafna għax Malta hija pajjiż niexef. Ambjent li għandna ħafna minnu f'Malta huwa dak li ngħidulhom irdumijiet, cliffs bl-Ingliż. Il-biċċa kbira tar-rirdumijiet ta' Malta qegħdin jagħtu fuq il-baħar, ġifieri l-annimali u l-pjanti li jgħixu hemm irdu jkunu kapaċi jissaportu dawn l-affarijiet. U l-ikbar l-ikbar ambjent li għandna di darba mhux fuq l-art imma madwarna minħabba li Malta u Għawdex huma gżejjer huwa sintendi il-baħar. Huwa ħabitat kbir ħafna, huwa ħabitat sinjur ħafna, imma huwa ħabitat ħafna drabi ma tantx nagħtu kasu, noħduh for granted aħna, qisu l-baħar qiegħed hemm u minn dejjem kien hemm. Mela, niġu mela għall-ewwel għall-ewwel ħabitat li semmejna li huwa r-raba, dak li bl-Ingliż ngħidulu farm, farmland, right, huma għelieqi kif taraw minn dan ir-ritratt sabiħ meħud mill-ajru meta nitkellmu fuq għeli, għeli ma jkunux waħda jew tnejn, ma jkunu ħafna u jkunu ta' daqsijiet u differenti, u fihom, sintendi, skont xi x'ikun żera' jew ħawwel il-bidwi ikollok ħajja differenti. Bere ħamrija taf tkun ġejja anke minn postijiet differenti, kif taraw minn dar-ritratt anke l-ħamrija qas hija l-istess kulur, tista' tkun ġejja minn postijiet differenti. Huwa ħabitat varju ħafna u bejniethom l-għelieqi, li huwa importanti ħafna, taraw dak il-ħafna linji bojod, dak kif tafu sintendi huma l-ħitan tas-sejjieħ, li l-ħitan tas-sejjieħ stess huma ambjent fih innifsu. Araw dan ritratt hawnhekk hawn ħabel għalqa hawnhekk, żejra, għemna li għanħawi tal-mistra, hawnhekk minix sejr żball, u hemm dak il-ħajt tas-sejjieħ qiegħed jifred dik l-għalqa t'hemmhekk mill-għalqa iktar 'il fuq. Il-ħitan tas-sejjieħ il-bdiewa kienu jibnuhom mhux hekk bħala gost jew biex jidher sabiħ, imma biex jifirdu l-għalqa tagħhom mill-għalqa ta' mill-għalqa ta' ħaddieħor. Ora, u anke wkoll biex ma jħallux ehm, il-ħamrija titkaxkar minn għalqa għall-oħra u tispiċċa kollha ġol-wied. Dak il-ħitan tas-sejjieħ huma ambjent fih innifsu, eh, huma habitat ehm, ehm, l-annimali li ħajjexu fil-ħamrija fuqha jew anke taħta. Però mbagħad hemm annimali li jippreferu jgħixu qalb dak il-ġebel għax isibu ħafna fejn jiskennu. Annimal simpatiku ħafna li kulħadd jaf bih huwa l-qanfud, annimal li però joħroġ bil-lejl matul il-ġurnata ma tantx narawh. Matul il-ġurnata fil-fatt ikun rieqed ġo xi ħofra f'qalb dak il-ħajt, dak il-ħitan tas-sejjieħ trid iżżid xi ħaġa. Iva, dejjem jekk il-bdiewa ma jkunux qed jużaw ħafna bexx għaliex nafu li jagħmel ħafna ħsara lill-qanfud meta jagħmlu għaf. Aha, minħabba peress il-bexx jivvelena ħafna annimali żgħar, imbagħad il-qanfut jispiċċa jiekolhom jispiċċa jivvelena lilu nnifsu u jmut. U kif il-fatt il-niefed jieklu annimali bħal huma bebbux, bħal huma insetti, bħal bħal kif qed naraw dak il-bebbux hemmhekk fuq il-ritratt tax-xellug. Okay? Il-leliqi kultant meta naraw leliqi kultant il-leliqi mhux dejjem kunu qed jinħadmu s-sena kollha, l-bidwi jħaddem rasu jaf illi l-għalqa wara ċertu snin tintuża ikollha bżonn tistrieħ biex terġa' trabbi daqsxejn dawk in-nutrijenti dak is-sustanzi li tkun tilfet. Allura kultant żmien parti mill-għalqa jew waħda mill-leliqi li jkollu iħalliha mhux imħawla, mhux miżrugħa. Tkun qiegħda tistrieħ l-għalqa. u waqt is-snin jew is-sena jew sentej li tkun ma tkunx qed tinħadem, fiha jikbru dik l-għalqa jikbru kwantità kbira ta' pjanti. Hawnhekk qed naraw għalqa hekk u fiha qiegħda tikber qegħdin jikber il-lellux milli qed nara sew hemm ħafna ħafna poppies hawn peprin aħmar. Dak sintendi min jaf kemm jiġbdu lejhom insetti. Dawn huma xi ftit mill-pjanti illi jikbru fl-għelieqi meta l-għelieqi ma jkunux qed jinħadmu, mhux se noqgħod insemmuhom kollha għax m'għandniex il-ħin, il-peprin jidher isfel però fuq ix-xellug hux vera. U fuq il-lemin il-pjanta ħamra wkoll hija l-pjanta tas-silla. Dawn sintendi dawn jiġbdu lejhom ħafna insetti għax l-insetti kif jaraw il-fjuri kif rajna f'xi wieħed mill-programmi li għadda jiġġennu għall-fjuri biex jieħdu n-nektar jew il-pollen tagħhom. U sintendi fejn hemm l-insetti se jkun hemm annimali li jieklu lilhom. Wieħed mill-annimali li jieklu lilhom huwa dal-għasfur żgħir simpatiku gustuż żgħir isfar ta' xejdulu dal-għasfur. Eh, abjad.
Le, jgħidulu isfar. Le, bis-serjetà vera jgħidulu isfar. Bl-Ingliż jgħidulu yellow wagtail. Da mhux għasfur li jgħix magħna s-sena kollha, da jiġi jżurna fil-ħarifa jew fir-rebbiegħa u jfittex dejjem postijiet għall-beraħ fejn joqgħod ifittex għal kif tarawh hemmhekk bil-qiegħda hawn bil-wieqfa fl-għalqa u fil-ħamrija fejn joqgħod ifittex insetti x'jista' jsib. U hawnhekk fil-fatt f'dan ritratt qed naraw wieħed minnhom, dan huwa għasfur hawn dan huwa isfar ukoll imma ta' razza tikka differenti kif taraw għandu rasu sewda illi għadu kemm qabad brimba Tintendi brimba hija predatur ukoll taqbad l-insetti u għalhekk għandna l-food chain sabiħa u ħajja. Ok, il-ħamrija tintendi mhux il-wiċċ tagħha biss imma hemm ukoll il-fond tagħha hawnhekk hawn ritratt fejn tidher il-ħamrija maqtugħa mill-ġenb għax fiha wkoll issib il-ħajja wkoll. Il-ħamrija mhux fuqha biss ikun hemm il-ħajja manka ġo fiha stess. fil-fond tagħha stess. Kif rajna l-aħħar darba semmejna n-nemel ukoll kif jibdu dik il-bejta, eh, hawnhekk għandna annimali huwa importanti ħafna fil-ħamrija, dan huwa l-ħanex, dak li bl-Ingliż jgħidulu earthworm, u eh, dan annimal l-important il-servizz li jagħti bla ma jafu jħaffer ħafna fil-ħamrija, però jaqtara dak il-weraq niexef li hemm minn fuq, qed nara xi ħanżir l-art ukoll u xi bebbux, dak il-ħanex jiġbed il-weraq minn fuq il-wiċċ iniżżlu fil-ħofra li jkollu li jkun ħaffer u biex hemmhekk joqgħod jikolha fil-kwiet. U tintendi jekk ma jkollx il-werqa kollha dik il-werqa tibda titmermer u s-sustanzi tagħha Jerġgħu lura fil-ħamrija minn hemm taħt stess. Ara kemm qed jagħmel ġid lill-ħamrija, il-ħanex mingħajr tintendi ma jaf għax hu l-werqa jniżżilha mhux biex jiffertilizza l-ħamrija, imma biex jikolha. Hawn x'tela'! Isma' għad baba sint f'dan il-programm, dak x'inhu, dak għad tal-bidu l-fuklar reġa'. Iva, għax dak il-fuklar rid jurik li hu qisu ħanex. Ewi, jewa ġej bil-ħanex, neħħih minn hemm. Dak hemm postu fil-forn, mhux fil-ħamrija. Ewi, hemm istin.
Ejja, bażor.
Hekk, tela. Grazzi ta. Mela, eh, niġu għal għal ħabitat ieħor, dan huwa l-ħabitat tax-xari, semmejnih fil-bidu wkoll. Ix-xari, kif taraw minn daw il-ritratti sbieħ, eh, taraw li f'kull ritratt jidher sew il-blat, ġifieri Il-blas fil-wiċċ, jiġifieri hawnhekk ħamrija ma tantx ikun hawn. Jkun hawn xi ftit imma mhux ħafna xi l-blas fil-wiċċ li mhux art li tista' tinħadem pereżempju jista' jkun darba kien wegħliqi imma l-ħamrija spiċċat taret mar-riħ u inkixef il-blas. Qed ninnota li kuluri differenti ħafna, qisu jinbidel ħafna x-xagħri hawn. Eh, żgur, jinbidel ħafna mal-istaġuni minħabba li x-xagħri huwa mikxuf sew għall-elementi u għax-xita u għar-riħ u għall-kesħa u għas-sħana fis-sajf, Il-pjanti li jikbru fih jaffettwhom ħafna dawn il-bidla fl-istaġuni, allura minn staġun għal ieħor tara bidla sew fil-ħajja u fil-pjanti li jikbru fuq il-fixxar. Għax dawn irid ikunu pjanti li jissaportu sew il-kesħa kbira fix-xitwa, il-blat fix-xitwa jiksaħ ħafna u kif tafu fis-sajf lanqas tista' timxi fuqu daqskemm ikun jaħraq. Allura jrid ikollhom tricks? Irid ikollhom tricks biex ikunu kapaċi ġo dik id-daqsxejn ħamrija, dawk l-irqajja' ħamrija żgħar b'qalb il-blat ikunu kapaċi l-għeruq tagħhom iqabbduhom hemm u jieħdu kemm jistgħu minnu u jkollhom sistemi kif fis-sajf ma jinħarqux jew ma jew ma jmutux. Fil-fatt ħafna minnhom fis-sajf jinxfu daw il-pjanti ma mhux imutu taħt l-art l-għeruq jew inkella l-basla tagħhom tkun għadha ħajja biex kif terġa' tibda x-xita jerġgħu jibdew ikabbru l-fjuri. U hawnhekk hawn naraw ikabbru l-pjanti l-weraq. Hawnhekk naraw ftit mill-fjuri u l-pjanti li jikbru fix-xagħri. Ix-xagħri fil-fatt f'Malta huwa huwa l-ambjent għalkemm jidher kollu blat u ma jikbrux wisq siġar, anzi kważi siġar xejn, minħabba li ħamrija ma tantx hemm, ix-xagħri huwa wieħed mill-iktar ħabitati sinjuri f'dik li hija pjanti, eh, għandna mijiet ta' pjanti jikbru fix-xagħri u dawn huma biss ftit minnhom. Ir-ritratt tax tal-lemin t'isfel Hija pjanta li bħalissa qiegħda bil-fjuri hija l-famuża sata hux vera? Pjanta protetta li jiġġennen għalih in-naħal eh, jkun mimksija naħal dik. U kif edna kieku fejn jkun hemm l-insetti dejjem se ssib il-min jikolhom dan għandna sfur ieħor hawnhekk li jgħix fix-xahar jasbu da mhux Peter Ross għax għal li għandu sidru daqsxejn florenċ u fil-qisu mill-lewn mill-lew ir-rasta u mill-lew
Sadid. Sadid.
Dan jgħidulu buċaq ta' xitwa, dan asfur li kif jurismu jiġi jżurna fil-ħarifa jibqa' hawnhekk fix-xitwa. Asfur żejr ħafna dak il-munqar jurina li dan jikol insetti wkoll u bda biex isib l-insetti iħobb jitperreġ fuq xi blata floli kemm jista' jkun jew kultant anka fuq xi zokk dan huwa ieħor ukoll it-tnejn irġiel li werhom għax għandhom dik ir-ras sewda sabiħa. U taf kif tinduna biha x'tisimgħu. Buċaq eh. li jgħidu Eh, joqgħod sejb
bħalissa ma tisimgħux għax bħalissa mhux żmienu da jkunu reġgħu telqu lura fl-Ewropa biex jibnu il-bejta ara xi ġmiel għandna hawnhekk mm, dan huwa ser, dan huwa ser. Da qattus.
Mm, għaliex qed tgħidlu qattus għax ikun qtates. Abbajn ew mollem.
Ta' tiżiblu lilu. Eh, L-Ingliż jgħidulu cat snake. Abbajn Kabil Malti ngħidulu qattus għax minħaq kif taraw il-ħabba tajnu il-pupil hija dejqa ħafna bħal tal-qtates. Dan mhux mhux self illi tara tara wisq għax ġeneralment joħroġ flaxija dan, kultant anke bil-lejl u joqgħod hemm ifittex l-insetti jew xi ġurdien xi jiekol. Sabiħ il-cat snake. Daw xi annimali oħra li naraw fil-xari għandna farfett hemmhekk mek tas-silla qed jiekol eh, mhux fuq is-silla ma qiegħed fuq il-fjuri tas-satar. U fuq il-lemin għandna ehm, Stampa ħelwa illi kieku għal żmien il-Mother's Day tixraq ħafna din għax dik li dik hija brimba u darha dak mhux kulur tagħha dak il-kulur kannella lavolja hi vera kannella ma dak il-kulur skur li għandha fuq darha dak mhux il-kulur tagħha imma dak għax għand fuq darha għandha ħafna ħafna babies dak huma l-babies tagħha illi fl-ewwel ġranet waqt li jfaqqsu dik il-brimba toqgħod iġġorrhom fuq darha biex tipproteġihom u tħareshom mill-perikli. Għalhekk jixraq ħafna l-Mother's Day, jiġifieri anka anka il-brimp jieħdu ħsieb iż-żgħar tagħhom. Aw inbidel l-ambjent tal kollox, issa għandna l-ambjent tal-bini, l-ambjent mibni li f'Malta għandna ħafna minn ħafna kif edna jgħixu ħafna nies, kulħadd irid fejn jgħix, kulħadd irid fejn fejn jisuq il-karozzi, jiġifieri għandna t-toroq u skejjel u djar u pjazzez u knejjes għandna ħafna art mibnija. Però alla volja il-post huwa mibni Għadek xorta ssib li qalb il-bini ssib ukoll ħafna ġonna 'l hawn u 'l hemm kif taraw anke fir-ritratt jidhru xi siġar u fejn hemm is-siġar u anke fejn hemm il-bini se ssib annimali illi kapaċi jadattaw u jidraw jgħixu anke fejn hemm il-bniedem. L-iktar għasfur li naraw komuni qalb il-mibni qalb l-abitat tagħna fejn jgħixu n-nies kif taf huwa l-għasfur tal-bejt, hawnhekk fil-fatt ara qiegħed anke l-bejta tiegħu jibniha bniha dan l-għasfur fil-ventilatur, dan ltqajna magħhom meta tkellimna fuq il-bejtiet hux vera xi żewġ programmi ilu. Kif għedna fi qalb il-bini wkoll insibu xi ġonna, da fil-fatt huwa ġnien mhux ġo dar, dan huwa ġnien ta' skola, ta' skola. U kif taraw dak qalb dak is-siġar u dawk il-ħaxix, Issib ukoll annimali illi kapaċi jgħixu anke viċin tal-bniedem. Dan hija forsi jara ftuħ dal-asfur mill-caption competition tal-ġimgħa l-oħra illi kien illi hija l-bufula sewda fuq ix-xelluk għandna r-raġel li għandu xi ħaġa f'ħalqu hemm u fuq il-lemin għandna l-mara jixxibku ħafna d-differenza fir-ras l-iktar li tara. Dan l-għasafar tarhom fil-ġonna anke f'ġardina basta jkun hemm Basta jkun hemm xi siġra baxxa jew xi jew xi arbuxxelek, xi bushes, għax dak fihom iħobbu joqogħdu, anka l-bejta jibnuha fihom. Għasfur ieħor ġifieri illi ehm, normali li narawh ehm, fl-abitat fil-post fejn jgħix il-bniedem. Fil-ġonna wkoll għandna annimali li huwa komuni ħafna jarfu kulħadd hija l-gremxula hawnhekk għandna ritratt ta' żewġ irġiel tarafhom għax ikunu għax ikunu ħodor in-nisa ġeneralment ikunu kannella li qed ninnutaw dal-aħħar illi anke minn xi studju qed ninnutaw illi mill-kampanja il-grem xhud qed isir iktar rari, qed isir iktar skars, qed jonqos donnu, però fil-ġonna, fil-ġonna ta' nies għadu komuni ħafna. B'xi postijiet iktar issibhom fil-ġonna milli fil-kampanja l-grem xhud. Ġifieri iktar ma nibżgħu għalihom il-ġonna tagħna u inqas ma nibdluhom f'paving u pools u affarijiet mingħajr ħamrija, iktar ma nibżgħu għalihom il-ġonna iktar hemm ċans li l-gremxula miskina ssib post fejn tgħix. Hawnhekk naħseb għandna xi filmat, dan huwa annimal ieħor illi film jajnih il-ġimgħa eh, sorry, s-sena l-oħra fil-ġnien. Kif taraw? dak l-annimal żgħir hemmhekk li qiegħed jimbotta l-ġebel, dak jgħidulu qert in-nemel, bl-Ingliż jgħidulu ant lion. U u dik jibni speċi ta' ħofra isa forma tal-embut, trap, uff.

Sir, miss. Miss, please. U f'dik il-trap li jagħmel jaqa' nemel ġo fiha u jqgħod jitfalhom ir-ramel kif se naraw fil-biċċa film din hawnhekk eħe, jqgħod jitfalhom ir-ramel biex in-nemla ra miskina dik in-nemla biex imbagħad jaqbadha. Ħajja fil-ħamrija, tiskanta daqsxejn ħamrija kemm issib Kemm issib ħajja differenti. Mela, l-ambjent li jmiss huwa dik li ngħidu l-art mistadra, bl-Ingliż ngħidulha wetland, hawnhekk għandna ritratt tar-Riserva Naturali tal-Għadira. F'Malta ma tantx għandna lakes, ma tantx għandna dajjar, minħabba n-nixfa ta' Malta. Hawnhekk fil-fatt l-Għadira ħafna minn dak l-ilma jiġi mill-baħar, però jekk tagħmel ix-xita kif għamlet ilbieraħ, l-Għadira titħallat mal-ilma ħelu tax-xita u ma jibqax ilma daqshekk mielaħ, jgħidulu ilma sal-mastru. Ġo dak l-ilma fejn hemm l-ilma dejjem ħassib il-ħajja għax l-annimali tad-dinja, kull ħaġa ħajja li għandna fid-dinja għandha bżonn l-ilma. U dak l-ilma nsibu diversi għasafar li jgħixu hemm minnhom jimxu fl-ilma, minnhom passiġġaw, hemm minnhom jomu, hemm minnhom joqogħdu fuq xi zokk u jozzu għall-affarijiet li jkun hemm fl-ilma, sinta diġà dik l-ilma jsibu ħut, isibu gambli, jsibu frieħ ta' xi ta' dud ta' xi ta' xi dubbien jew nemus, u dak huwa kollu ikel ikel bnin għalihom. Anka anka ħaxix jieklu. Hemm xi papri jgħoddsu biex joqogħdu itellgħu l-ħaxix mill-qiegħ jew mill-wiċċ ta' tal-ilma. Mhux se noqogħdu nagħtu l-ismijiet kollha tagħhom, naħseb kulħadd jara fil-kingfisher hemm fuq iżera. Bħalissa naraw kemm jadattaw ruħhom għal ħabitati differenti. Ekku.
Mbagħad hemm ilma li mhuwiex ilma mielaħ, ma huwa ilma ħelu u ma tax-xita li nsibu fil-widien Din hija wkoll nista' din hija wetland ukoll hija art mistagħdra xi art tgħaddi ta' dik dik in-nixxija ilma minn ġo fiha u ġo dak l-ilma ħelu insibu mbagħad ħajjiet oħra u madwaru wkoll. Dawn huma l-famużi dragonflies, il-mazzarelli, hemm tliet speċi hemm fir-ritratti ta' fuq u isfel hemm il-ferħ ta' wieħed minnhom kif ikun dak jgħix taħt l-ilma ma jkollux il-ġwienaħ dak huwa d-dudu biex ngħidlek ta' wieħed mill ta' wieħed minnhom. Fuq ix-xellug isfel huwa d-dudu qiegħed jgħum u fuq il-lemin meta d-dudu jkun ħareġ mill ikun wasal biex isir adult meta jkun wasal biex isir ikun kiber wasal biex isir mazzarell joħroġ minn dik il-qoxra fil-fatt il-ġwienaħ tiegħu għadu għadu għadu qasfetħu sew wara għadu għadu eżatt kemm ħareġ minn ġol qoxra. Dawn l-annimali jgħixu viċin l-ilma minħabba li kif għedna ibidu fl-ilma u anke jaqbdu ħafna nemus illi s-soltu jkun hemm jgħix madwar l-ilma. U hawnhekk biex jikol lilhom imbagħad għandna l-famuż żrinġ. Kulħadd jaf x'inhu, u annimal li iktar ma jmur iktar qed isir rari f'Malta għax l-ilma qisu dejjem qed jonqos, dan huwa annimal li jħobb l-ilma, l-ilma ħelu ta' xi nixxija jew ta' xi għadajjar żgħar fil-widien tagħna. Niġu għal ambjent ieħor eh, illi huma il-cliffs, l-irdumijiet. Hawnhekk hawn żewġ ritratti għax ehm, cliffs għandna żewġ ismijiet għalihom bil-Malti. Għandna dak li ngħidu l-urdum, kif għandna naw fuq ir-ritratt tax-xelluk, u għandna dak li ngħidu l-usis. Id-differenza bejniethom li l-irdum huwa ma jkunx wieqaf id-dritt imma jkoll ikun fih ħafna blat li nqasam li nqasam minnu u terrapin li niżel mal-ġenb tal-art u fforma dak il-qisu slopes dak il-qishom żurżieqa kollha blat. Is-sies min-naħa l-oħra huwa fejn għandek l-art maqtugħa dritt għandek qatgħa kbira minn fuq għal isfel għall-baħar. U fihom ħassib ħajja differenti wkoll skont X'tip ta' x'tip ta' rdum huwa? Sintendi dan it-tnejn huma postijiet fejn il-bniedem ma tantx jersaq minħabba li huma postijiet perikolużi, però l-pjanti u l-annimali li jgħixu fih huma adattati tajjeb. Dawn huma xi ftit mill-pjanti li jikbru mal-irdumijiet u mas-sisien, hemm fuq taraw il-kappara tagħrfuha u fuq ix-xellug naħseb tagħrfuha wkoll hija l-pjanta nazzjonali il-widnet il-baħar. Dan ukoll la semmejna l-pjanta nazzjonali, fjura nazzjonali u nsemmu wkoll l-assur nazzjonali, naħseb kollha għraftu hux vera dan huwa l-meril, huwa raġel għax huwa blu, il-mara tkun kannella u jgħix ukoll jagħmel isib il-ħofor fil-sisien u fil-irdumijiet fejn jibni l-bejta u tkun protetta hemm ġew. Għasfur ieħor illi jgħix fil-sisien, fil-ħofor, mhux jgħix jagħmel il-bejta, dan mhux għasfur li s-soltu naraw wisq, minħabba li ħajtu dan jgħixha kollha kollha fuq il-baħar u jidħol lejn il-bejta biss bil-lejl meta ħadd ma jista' jarah. Din jgħidulha garnija, din hija qisha gawwija, Però hija differenti wkoll fl-istess hija kuġina tal-albatros, naħseb l-albatros kollha tafu x'in hu. Huwa sfur bi ġwienaħ twal li jgħix fil-baħar isu gawwija kbira ħafna. Kif qed naraw din għandha l-bajda ħdejha, jiġifieri dina qiegħda omm hawnhekk jew missier għax it-tnejn jieħdu ħsieb il-bejtiet tagħhom. Għasfur sabiħ li BirdLife tagħmel ħafna studju fuqu anke bħalissa stess. Għasfur ieħor tal-cliffs u tal-irdumijiet huwa l-kanġu ta' filfla. Għandna ritratt tiegħu da għasfur żgħir ħafna li jgħix ukoll ħajtu fuq il-baħar, però fi żmien il-bejta jersaq biex jagħmel il-bejta. Qed taraw hemmhekk ritratt ta' filfla fuq il-lemin, jgħidulu kanġu ta' filfla għax f'Malta Il-filfla hija l-iktar post fejn jinsabu bejtiet ta' dan l-għasfur. Il-bejtiet tagħhom jagħmluhom qalb il-blat ta' dik il-gżira. U Sint'Andy filfla għandha ħafna cliff mad-dawra tagħha u dak il-ħafna blat li tgerbeb minn mal-ġenb tagħha. Ambjent rari ħafna f'Malta huwa l-bosk, hawnhekk għandna xena ta' bosk għal qalbna ħafna. Xi ħadd saqsiena kemm għandna boskijiet f'Malta. ma tantx għandna boskijiet f'Malta għandna bosk antik minn ta' żmien meta qabel ma ġej il-bniedem għandna forsi xi żewġ irqajja f'Malta u rqajja żgħar ħafna, eh, żgħar ħafna, ishom ġnien. Però mbagħad għandna post, però mbagħad għandna xinu? Għax jidher għara dak. Eh, però mbagħad għandna posti bħal Busket li huwa l-iktar bosk forsi magħruf mal-Maltin għax iħobbu jżuru ħafna u post tal-pubbliku, mbagħad hemm żewġ boskijiet oħra wieħed jismu l-miżieb u l-ieħor jismu l-aħrax, fl-inħawi tal-Mellieħa u tax-Xemxija li jitħawlu huma forsi xi 60 sena ilu, u mbagħad għandna eh, dak li kont qed nurikom qabel dan eh, hija Foresta 2000, hija proġett li bdietu l-Berla ta' xi 20 sena ilu, għalhekk kien jismu Foresta 2000, fejn ħawilna ħafna ħafna ħafna siġar blajnuna ta' ħafna ħafna tfal tal-iskejjel u ħafna ehm, volontiera, illum is-siġar qegħdin jikbru b'saħħithom u nisperaw li xi darba jirnexxilu jkun kbir daqs il-Busket. Mela, hawnhekk hawn fil-fatt daw iż-żewġ siġriet, is-siġra tax-xellug hija dik li jgħidulha l-balluta oak li l-weraq tagħha jkun fuq għas-sena kollha u fuq il-lemin hemm siġra jgħidulha tal-lugħ li fix-xitwa twaqqa' il-weraq. Hawn diversi tipi ta' siġar, iktar ma jkun hemm varjetà ta' siġar iktar se ssib ħajja differenti Pereżempju, taħt is-siġar, taħt dak is-siġar stess se ssib jew anke mqabbdin maz-zokk tagħhom se ssib varjetà ta' faqqiegħ, fungi, ehm, illi jikbru skont il-ħamrija li jkun hemm madwar dik is-siġra. Daw ikunu e, e, ikunu jippreferu siġra minn oħra. Dan huma tlieta mill-ħafna ħafna ħafna faqqiegħ li għandna f'Malta li għadu qed jiġi studjat u l-annimali li nistgħu nsibu fil-bosk, hawnhekk għandna żewġ mammiferi ħelwin tax-xellug huwa dak li ngħidu dak mhux ġurdien, dak jgħidulu eh, bugeddum, dak li bl-Ingliż jgħidulu xru, u annimal ħafna ħafna iktar żejr minn ġurdien eh, illi jgħix ehm, qalb il-ħamrija u qalb il-weraq niexef dejjem dejjem ifittex xi dudu jew xi ħanex xiekol. Fuq il-lemin għandna annimal ħelu ieħor hija l-ballottra ukoll annimal diffiċli ħafna li taraħ għax hija mgerrxa ħafna u mhux annimal kbir ukoll. Illi tiekol sintendi annimali żgħar. Naħseb kieku tiltaqa' dik il-ballottra ma' dak il-bugeddum, ċaw ċaw il-bugeddum għax dak jiġi ikel tajjeb għaliha. U fejn hemm is-siġar sintendi ħassib l-għasafar. Ok, hawnhekk għandna għażla żgħira ta' ħafna ħafna mill-għasafar fost il-ħafna safar li iżuru Malta għandna fost l-iżar u fost l-ikbar dak tan nofs pereżempju jgħidu lu bada naħmar ehm, illi jiġi fil-jiġi fi żmien il-passa u jinżel fis-siġar biex jistrieħ waqt il-vjaġġ tiegħu. U fuq ix-xelluk dak ir-ritratt ta' fuq net Dak jgħidulu vjolin tal-qamar. Dak huwa l-iżgħar għasfur li jiġi f'Malta, fire crest, sorry, gold crest bl-Ingliż jgħidulu. U l-oħrajn xi għasafar oħrajn m'għandniex il-ħin biex noqogħdu narawhom kollha. Ehm, ambjent l-aħħar ambjent li se nsemmu huwa l-baħar li kif għedna Malta mdawra bih kif jaf kulħadd hawnhekk għandna xejna sabiħa tax-xileb, ehm, grupp ta' xileb għadu żgħir, qed jiġri qed jgħum fil-baħar u ħafna mill-annimali sintendi fl-aħħar mill-aħħar l-annimali kollha jiddependu mill-pjanti mill-ħaxixi li qed jikber ġolqieħ jew kellha jkun qed jgħum fil-wiċċ. Din hawnhekk hija l-alka, hija dik l-Ingliż jgħidu la napchin grass jew posidonia, hija pjanta illi tinsab fil-Mediterran biss u fiha l-annimali mhux jieklu minn dak il-weraq biss imma jużaw jużaw dak il-weraq biex jistaħbew hemm ġew u anke ħafna ħut ibid u anke bebbux ibid qalb dak il-weraq biex il-frieħ tagħhom ikunu jkunu Għax ilu ma jidher u jrid ifakrek li jeżisti, plus li qallek hu qisu għalka hu. Hux qisu għalka ajma dak Għalek, mux kamuflaġ allura? Kamuflaġ abjad kullu u silver forsi biex jinżel qalb il-wera u kamuflaġ u kamuflaġ. Daw kamuflaġ zgur. Ah, daw iwa. Right, forsi ta' xelluk mux daqsek għax hija ħamranija ma tal-lemin kif niftakru mill-programm ieħor hija l-qarnita ehm, illi hija waħed mill-annimali li ssib illi ssib fil-ambjent tal-baħar. Dan u dan huwa ħafna mill-ikel tagħhom. Hemm koċla hemmhekk hemm fuq il-xelluk, hemm bebbux, anzi granċet jgħix bebbux, hemm xi gamblu, Hemm isfel on the right hemm grottlu u dak x'inhu dak fuq dik ħaxixa? Le dak qed nara xi. Daka daka minħabba li kienu magħluqin il-hairdressers eh, għandu bżonn ħerka. X'inti tgħid?
Eh, daka daka gran xiex vera tal-bebbux ukoll imma da joqgħod jitfa' il-pjanti fuq daru. Iġibhom iġorhom ta' jwaħħalhom fuq daru biex jikbrulu fuq daru ħalli jkun kamuflaġ du kol ma naħseb daqt jesaġa, naħseb għaset jara fejn jimxi. Hawnhekk għandna xi biċċa filmat ieħor żejr. Eh, xejna fil-baħar dinja morina għada żejra, tip ta' sallura kemm isa bieħa. Dan jgħidu l marspan, dak huma nisa homor hemmhekk. U dan jgħidu l busuf, dudu tal-baħar, li ma jaqbilx li tmissu dax Iweġġa daqsxejn. Hi xi ġmiel dan il-bull ray din hija ħamiema jgħidula fl-Ingliż, ħa bil-Malti. U dak huwa ftit ħafna mill-ħajjet li nsibu fil-baħar. U dawk ukoll kienu ftit mill-ambjenti, mill-ħabitati li rajna. Għandna diversi ħabitati oħrajn, hawnhekk hawn tliet oħra minnhom hemm gwidien nixfin, hemm l-isteppa li jkun fiha ħafna ħaxix u sintendi hemm l-għerien li Għalkemm huma postijiet mudlama xorta hemm il-ħajja fihom ukoll. Għal-lum wasalna fl-aħħar ta' dan il-feature, nispera li jogħġobkom għalkemm qed nieħu daqsxejn bil-għaġla. Ngħidu grazzi sintendi lin-nies li tawna l-permess nużaw ir-ritratti tagħhom li qegħdin imsemmin hawn isfel u grazzi wkoll lil Steph li tikkoordina mill-uffiċċju tal-BirdLife. Mela, L-oġġett misterjuż, kellna xi. Kellna xi. Ħawadnihom, ħawadnihom. Ħawadnihom.
Nammetti kien daqsxejn diffiċli da. Ara,
li kellna min ħaseb li huwa qroll, kitbinna bl-Ingliż coral, zokk ta' siġra jew zokk ta' siġra bil-fungus. Jista' jkun jista' jkun li jarfuh imma ma jafux x'jismu għax kien hemm ħafna li qalulna moss jew ħażiż, kien hemm min qalilna mushrooms, Mhm. Kien hemm ħaseb li bebbux hu. Mhm. Marian Grek, per eżempju, għaltinna mosta fuq il-blat, iġifiri naħseb għarfit u ma tafx ismu. U li kienem Marija tatna l-ewwel isem tajjeb għaltinna bl-Ingliż u rijam daqsxejn. Għaltinna li dak huwa li kien jew li kien. Mbagħad Isaac għalinna Isaac għalinna bil-Malti naħseb dan Isaac nafuh. Għalinna mhm. li keni Li keni proset dik hija li kena, ma kienux pasti mela bil-ġam. Ma kienux pasti bil-ġam.
Ma kienux pasti bil-ġam. Dak huwa kif naħseb is-sara ftuha mhux vera kun ħafna ishom dbajja u dwawa li naraw fuq il-blat. Dak huma affarijiet ħajjina minnhom ikunu anka swed. Però huma dak huma affarijiet ħajma griżi, jkunu ħodor, jkunu oranġo, jkunu sofor. Kollha kollha ishom jibru ishom qxur fuq il-blat, però huma affarijiet ħajjin. Dak huma fungu u alga qegħdin jgħixu flimkien. Ok, jekk next time li tkunu barra fil-kampanja f'xi qed tippassiġġaw, xejn għajnejkom daqsxejn fuq dawn l-affarijiet. U għatu kasom, għax daw jgħixu fil-kesħa, fil-xita. Għara xi sħana jrid jissapportu. Jieklu daw, mill-ajru biss qed jieklu, mill-ajru. Ok,
issa, dana hija kif tiftakru il-caption picture tal-ġimgħa l-oħra, għandna l-bufula Sewda, għandna r-raġel fuq il-lemin u l-mara fuq ix-xellug. Kellna ħafna twiġibiet interessanti dawn ta' x'tista' jkun qiegħda tgħidlu u x'jista' jkun qiegħed jaħseb hu. Ok, aħna għażilna waħda. Li daħqitna ħafna. Qed tgħidlu ħsilthom saqajk qabel ġejt mal-mejda u qed mhux qed jgħidilha, qed jaħseb qed jgħid tgħid ngħidilha. li għadni le. Di batinna Manuel Gallia mill-iskola primarja ta' Zurrieċ, kont se Li daħħaqna huwa li kien hemm ħafna tweġibiet, isom li li jiġru da veru l-mara li tgħid lir-raġel. Eh, u ma jazzardax jgħidilha għax qed jaħseb ma eh. jmurx qajjem iktar paniku. Eh, fil-fatt daw it-tweġibiet ħanġibuhom Beħsib nġibuhom ukoll intellgħu xi ftit minnhom fil-magazin tagħna l-Ħuttafa. X'inhi din l-Ħuttafa?
Il-Ħuttafa huwa magazin li noħorġu toħroġ il-Bird Life għal members żgħar u għal familji. Nħorġuha kull xarejn u l-membri tagħna jirċivuha kull xarejn din tkun kollha fuq in-natura. Il-membri jekk inkun tixtieq wieħed isir membru kull ma tiswa 10 euro fis-sena U tkun qed tħalt membru fil-Bird Life u tkun qed tgħinha wkoll f'dak l Kemm tidħol fil-website u eh, ssib biex tidħol membru tista' tidħol fil-website Bird Life Malta.
Aħe birdlifemalta.org kemm tfittex il-membership u tista' tidħlu anka online. Il-caption għal-ġimgħa d-dieħla hawnhekk għandna qisu biċċa fens miksi kollu kollu bebbux żejn, dak mhux il-babies tal-bebbux il-kbir, bebbux kbir huwa razza oħra. Issa, hemm ħafna bebbux żgħir u hemm isu tliet bebbux daqsxejn iktar kbar. Il-caption hija x'taħseb illi qed jgħid wieħed mill-bebbux għal dak il-ħafna bebbux żgħir, min jaf x'inhu jgħid. Il-caption qed turi l-kbir naħseb u l-caption qed tipponta lejn il-bebbux u l-kbir tal-istrixxi. Ok, mela fidejkom għal-ġimgħa d-dieħla biex tibdew tatuna tweġiba. Ok, mela aħna memx għalfej tweġbu issa, aħna santellu dan il-link fuq il- Fuq it-Teams page u kif tikklikkjaw fuqha għandkom formola bir-ritratt biex terġa' tarawha u ibgħatulna l-ideat, vera dħaqna dil-ġimgħa bihom. Tajba ħafna kienet.
Dan huwa l-email tagħna, dinjawahda@birdlifemalta.org u għandna wkoll tinsewx li għandna Facebook page fejn tistgħu issibu attivitajiet għall-familja. Ħa nerġa' naqilbu tal-aħħar ħalli ngħidulkom ciao wasalna fl-aħħar tal-programm u minnaw iva tarawna u xek. Eh, minnaw najdulkom illi dak huwa s-suġġett tagħna tal-ġimgħa, ibqgħu abbatunna kjoġobkom, ibqgħu abbatunna feedback, nieħdu gost ħafna nisimgħu minnatkom u grazzi ħafna tal-kommenti sbieħ li qed tajdulna, jew suġġerimenti jekk hemm xi ħaġa li tridu li nwiġbukom. Ekku, għallum daqshekk, tisem il-Bear Life, ngħidulkom ċaw.